Il-31 Podcast. Din id-darba għal ġajt miegħi lil Andrew Monsignor li huwa President tal-ġurnalisti, però ma ġibtux bħala President tal-ġurnalisti. Il-bieraħ kien hemm il-Milan u n-Napoli. U għal darba Qed jitlef jirbaħ min jirbaħ minn daw jien mal-Inter jagħmlu li jridu. U qed illum naħseb fuq il-MFA jew fuq il-tim nazzjonali jkun naqri jibes and Vinny. U vera kien, għax waħħanni nofsi għas kont naf kemm qegħdin l-oħrajn, ġifieri però proset kont tajjeb ħafna u bil-missidnin tiegħek ukoll. It-tieta kienu B'mod differenti, għandhom karattru differenti. Trio tajjeb kien.
Ehm, trio tajjeb.
U kien hemm xi affarijiet li laqtuni u qed ta' min nitkellmu fuq il-podcast. Bla dubju. Ħafna. U kont student ukoll għax jixraqlu. Għax naf żgur li ħanaqbdu dwar coaches barranin li qas lej pro ma għandhom. Hm. U jridu jmexxu l-futbol nazzjonali Malti. Sa nitkellmuha. Pero hawnhekk l-uniku futbol li rnexxa f'dal-pajjiż huwa l-futbol tan-nisa. Prosit, mhux ta' b'xejn ħobb in-nisa jien. U dan żgur bla dubju grazzi l-MFA li ħadmu għalih ukoll, xi tgħid kollox. U grazzi lil Pierre Brincat li eh, niftakru jirab mażurriq fl-aqwa żmien ta' Paris, meta Paris mbagħad ħad il-ħija il-Verbanja. Tajjeb. Eh, meta żurriq kienu battalja assoluta kontra r-rabat. Tifhem u l-iktar bniedem plejer li dak il-ħin kit tkun rabti ma tixtaraħ bajnejk. U għal il-pjax, molaw. Ma jtik ċans tgħaddi biex tiddefendi. Qed tifhem irid jirwina qasaq. Jien mill-esperjenza li għandi la tkontri lilu u lil Joe Gallia trid tipprova tevita jekk tkun ġej fil-pożizzjoni kont nilgħab jiena. U l-Ledwin. L-Ledwin ukoll imma lil Pierre u lil Joe Gallia, l-Olandiż. Jiena kif kont niġi viċin tagħhom kont iħalli ballun sejjer, jistgħu jieħduh jagħmlu li jridu ġifieri jafu. Ikox kien jgħidli la ma ġejx, ngħidlu fil-każ oħroġ int. Ma ġew Galja nistħajlu qisu Gattuso kattiv imma tajjeb. Imma tajjeb. Kattiv fil-logħba, eh? Livell differenti. U Pierre tarah qisu kwiet u ġwejjed. Ejja mela. Ara tolix bir-ras miegħu. Ara tolix bir-ras ma' Pierre ħatkun taf kemm hu kwiet. Jien ma jorqodilix rasi qatt. Le, rasek le.
Lili le. Iċ-cheeks trid tiċċekkja inti għax kellu vizzjola naqrek Pierre. Kellu vizzjola. Iċ-cheeks jew l-għatma ta' mnieħrek. Insomma, Pierre Portelli mbagħad eh, beda jmexxi l-futbol tan-nisa kemm ilek? Eh, kollox fil-futbol femminili waft issa. Il-28 sena. fil-futbol femminili. Għax bdejt l-ewwel fi klabb, mbagħad fin-nazzjonal, mbagħad pass wara pass. Ehm, mbagħad daħlet dil-coach li hemm. Eżatt, kompliet fuq li fuq il-bażi li sar, laħni. Tidher simpatka jinkellim ta' ħanil, ħanil, ħanil.
Fimni, kun borta tajba, kun borta tajba, rajt. Ma tkunx borta tajba ma tantx hija simpatika ġifieri. Biss, biss, eh, having said that, eh, eh, tat ċertu disċiplina, tat ċertu identità lit-tim nazzjonali wkoll u kompliet fuq it-tajjeb ħafna wkoll li kien għamel Margat qabilha u mbagħad jien għamilt il-bidu li kien l-iktar iebes dak iż-żmien ukoll. Li kien iktar iebes għax ovvja illum għandha kollox. Aħna dak iż-żmien ma kellna xejn u ridna nibnu xi ħaġa. U għandi xi nsaqsik minħabba l-fatt għaliex il-futbol tal-irġiel li tant qed jingħataw flus Anka l-prijez, eluf illum ta' mhux bħalma kontu tieħdu intom ta'. Eh, u inti kontu kol. Aħna tajna l-qorti biex nitalsu, tista' timmaġina kemm konna nitalsu. Ġifieri, eh, u llum u l-futbol tan-nisa ipaxxik. U qed ipaxxi mad-dinja kollha, ta' xin se nara nara kullu kien, però l-futbol anka tara tkellimhom fit-tir pereżempju jien ħabib tagħha ħafna minħabba li hija fizjoterapista. Tella iżwiemer. Tifla tal-ġija. Tifla tal-ġija. Suq il-muturi, tella il-muturi u tilab fit-tim nazzjonali. Ġifieri emma xwire. Emma xwire. Dik l-għodda darba li rajta bus kienet eh, tilab seven aside l-oratorju, oratorju għawdex. L-oratorju. Mek kontrajta. Dit tifla bulija, zajra, zajra, u dik l-ewwel darba tajta debut skurja tnejn. Nazzjonal. L-ewwel debut tagħha għadha tilgħab. U mhix żgħira żgħira fit-tu, mhux karattru, karattru sod, karattru b'saħħit b'saħħtu. Tkun taf il-familja tagħha ta' ġifieri. Ma nafhomx daqshekk lilha naf. Jien nafhom.
Per eżempju għandha ħuha. Onorat li nafhom. Seba' snin fuq xulxin, champion tal-motocross f'Għawdex. Seba' snin fuq xulxin. Onorat li nafhom. U ma jċedih il-ħadd. Mistra dinja.
U żgħar jipprova jgħidli li ħadd ma nċedih. Dak it-tip ta' bniedem. Ġifieri huma dawk it-tip. Ehm, u missierhom bdihom hu. U eh, t-tifel ta' ħuha nafhom sew, imur jara tilab eh, fin-nazzjonali, jiġi Malta, żgħir jerfgħu u jgħid il-lemma jbusa wara l-logħba. Ħelwa, ħelwa wisqima.
Ġifieri.
Huwa ta' unur hu għalihom.
Dawn huma affarijiet ta' unur.
Ħa nibdew bit-tajjeb. Eżatt, eżatt, eżatt.
U s-sagrifiċċji trid tqis. Imbagħad inġibu. Dik ġibt kienet tiġi. Nibdew minn hemm għax hemm l-Għawdxin ukoll, hemm iktar Għawdxin. Le hemm ħamsa Għawdxin.
Dawn jiġu minn hemmhekk, minn Għawdex, jiġu għat-training. Kellhom ħafna minnhom dawn kien għadhom jien ta' sittax labta li hemm fil-Nazzjonali. Hemm Marija Farrugia. Dawn kollha saru ggradwati. Taf ġifieri dawn. Kollha baqgħu jistudjaw, kollha baqgħu skola u x'ismu. Maria kienet tiġi fil-ħamsa ta' filgħodu biex tiġi n-National Sports School. Titlaq fil-ħamsa ta' filgħodu tiġi hemm tagħmel homework tistudja fuq il-vapur. U kollha waslu. Dawk kollha waslu barra minn Malta. Bdiet tilgħab, Maria qed tilgħab f'livell, għax aħna ngħidu għax Maria qed tilgħab qisu second division fl-Ingilterra. Second division fl-Ingilterra tan-nisa huwa għoli ħafna. Livell għoli ħafna. Għalhekk qed ngħidlek. U jiena kont qed insemmi għax interessanti tkunu tafuha din, din hemm għax wiereb, li hija fiżjoterapista iggradwata, jien għamilt operazzjoni m'ilux, jekk Alla jrid issadni kemm ħadt ir-riżultati tajbin ħafna, u daqqejt il-qampina, kelli kanser fil-kilwa, fuq ta' din naħa, neħħewli l-kilwa u qed ngħix bl-oħra, l-oħra tajjeb. U ċċekraw. Kif ħriġt mill-loppju, L-ewwel mara li rajt il-lema. Kienet xogħol hemmhekk u bil-morfina Tifimni għax eh, wara xi sitt sigħat seba', eh? mhux ċajt kien. Eh? Ah, ġifieri. Laqwa li orajt bus. Dak eh, importanti.
Dak qed ngħidlek, ġifieri dik jemma. Tal-ġen. L-impatt mhux tiskorja. Għal Malta. Karattru tal-bliħ dik it-tifla. Mhux ibiss l-għawġin kollha. Semmejta, qatt ma semmejta din, illum ħassejt qed insemmejha. Għax tant jien irrabjat. Hija aħbar sabiħa tiegħek. Ġifieri ma konniex nafu. Iva, u dil-ġimgħa raġaw għamlu li CT scan biex jiċċekjaw kollox. Very good proset. Ta' għamni riżultat tajab ħafna, għandi għampina fej il-biprix, għed tellum għan doqqa, għax ħattijħu l-għak għot jgħamil doqqa. Proset, proset.
Mela, Ehm, u imma wara l-bieraħ, il-programm tiegħek, beda jiddispjaċini, maħruq. Ed dal-programm li s-soltu kont nagħmel ġir. Kieku bħalissa qas intihom ċans jitkellmu l-oħrajn, jiġifieri. Għax għamilt ħafna homework qabel. Bħal dejjem. Kont tajjeb. Dur ħaġa li ma toġobni xtejda inti. Ma tafx issa jew titfagħha botta għal xi ħadd, jinġieli għamilthom dawk. Imma inti tgħid Għax mhux imbilli jgħidu li jiena ħajgħidu li jiena kontra l-MFA, għax jiena mhux għax kontra l-MFA, imma għax qed ingħati l-fatti. Jiena mhux għax kontra l-MFA, hija fejda dik. Ma jinteressanix. Ħa nispjegalek għaliex ngħidha jiena. Jien eh, sfortunatament ehm, hemm barra jippruvaw ipinġuha, hemm erba' min-nies li jippruvaw ipinġuha li jiena għandi xi ħaġa personali kontra l-MFA. Jien laqqas kontra Bjorn Vassallom għandi. Għattilek meta kont hawnhekk, u nerġa' ngħidilek personali jiena La kontra Bruno Vassallo, la kontra Matthew Paris, la kontra Adrian Asa, u konna ddiskutejna l-każ ta' Adrian Asa, la kontra Trustin Farrugia, kontra ħadd. Personali jien fid-dinja m'għandi kontra ħadd. Ma ġieli stidinthom fil-programm tiegħek. Ħa nispjegalek għala mhumiex mistednin, ħalli tkun taf, u tajjeb ikun jaf kulħadd. Mistednin propjament, imma ħa nispjegalek għaliex. Jien m'għandi assolutament kontra ħadd, biss jien għandi F'ħajti trabbejt jiena, ommi u missieri rabbewni jiena, li dak li hu ħażin ngħidlu ħażin u dak li huwa tajjeb ngħidlu tajjeb. Issa, dak li huwa tajjeb għalija tajjeb għalik, jista' jagħtik asli leh, dak li huwa ħażin għalija huwa ħażin għalik, jista' jagħtik asli leh. Imma dak li jien nara li għalija huwa ħażin, jien ser intih id-dawl, daqskemm nagħti dawl 'il dak li huwa tajjeb. Għalija dawk huma fuq l-istess livell. Biss il-ħażin jiena qiegħed hemmhekk biex neqirdu. Għalhekk jien ħassejt li nibdew bit-tajjeb bin-nisa. Jiena jiena il-ħażin jiena lest li neqirdu akkosta kollox, akkosta kollox. U t-tajjeb jien lest li nżommu ntejjeb fuqu akkosta kollox. Jiena ma nibdlu assolutament ma' xejn. Saqsejtni l-għala l-MFA ma nistedinhomx jiena. Ħa spjegalek l-għala ma nistedinhomx l-MFA jiena. Mhux mhux huma mistednin l-MFA. Biss jonqoshom jagħmlu pass U dak irridu jaraw huma meta jagħmluh il-pass. Meta ħarġet, u konna ddiskutejniha, meta ħarġet tal-MFA l-advert li jridu fotografi b'mod volontarju, jiena kont tellajt dak il-post. Kont qed tielja.
Bjorn Vassallo lili kien ċempilli u fl-, mhux kien ċempilli, kien ċempilli u ma rispondejtux. RIP, rest in peace. U lili fl-aħħar tal-messaġġ kitibli rest in peace. Tajjeb tkun taf li Bjorn Vassallo, apparti li għamel dik lili, minħabba li Sandro Micallef u Chris Francalanza kitbu fuq il-post li tellajt jiena, sa dawk kulma qalu, mur arah ġifieri, qalu di żgur hija an oversight minn naħa ta' Matthew Paris u minn naħa tal-President Bjorn Vassallo, qalu għax żgur li ma jaċċettawhomx dawn l-affarijiet, żgur li mhux ser isir. Bjorn Vassallo l-għada, l-għada, kiteb ittra lill-Imħallef Antonio Mizzi. Kiteb ittra lill-Ministru Clifton Grima biex jittieħdu passi fuqhom. U fejn lil Ames, fejn jaħdem Sandro Micallef, qallhom. U Sandro Camilleri u Kevin Azzopardi. U daqshekk, fi, dak iż-żmien kien għad hemm l-Imħallef biss għax ma kienx hemm ma kienx hemm għad hemm CEO, illum hemm Kevin Azzopardi. U kien qallhom, Isma', jiena bħalissa l-kuntatt magħkom maqtugħ sakemm titranġaw dawn l-affarijiet, aħna m'hemmx iżjed kollaborazzjoni. It's not on. It's not on. Jien talbu biex ikollhom. Theddida. Jien talbu biex ikollhom meeting miegħi, il-meeting sar, sar. Jien għadtilhom x'hemm bżonn isir, jien min-naħa tiegħi m'għandi assolutament problema, biss jammettu li żbaljaw. Din m'għandekx tagħmilha, ma tarax, jiġifieri dan huwa assassinju tal-karattru. Assassinju tal-karattru m'hemmx kelma oħra. U bqajtu hekk.
Issa jiena, f'x'ħin iridu, jien l-istedina mal-MFA hija miftuħa, jiġu, jien kont tkellimt ma' Dottor Matthew Paris, jiġu, m'għandi problema assolutament ta' xejn, jikkonfermaw waqt il-programm jitolbu apoloġija għal dak li għamlu u jistgħu jiġu. Kumplament jiena fil-programm tiegħi, jiena biex inkun ċar, programm mhux tiegħi. Jien il-programm qabadni l-PBS biex nagħmlu. Fi xinejt li l-PBS jista' jneħħini, għada stess, wara li joħroġ dan il-programm jista' joħroġ, jista' jneħħini. Min jagħmlu minn flok jista' jġibhom. Jiena qabel ma jirtiraw dawk l-affarijiet muqżiża, m'hemmx kelm oħra, Huma affarijiet moqżieża. Mela xi ma naqbilx miegħek nipprova nidħollok fil-ħobża ta' kuljum jew, mela qed niġġennu bis-serjetà. Kif jirtiraw dawk l-affarijiet u jitolbu apoloġija? Jien jistgħu jiġu kuljum fuq il-programm. Aħna kellna programm tant kemm. U mingħajr apoloġija jiġifieri xejn. Le ma fil-programm kemm indum nagħmlu jiena ma jiġux. Diqa ċert issimha. Biċċa xogħol. Aħna kellna programm tant interessanti li kien jiġi għala Mario Sant, issekk hemm bniedem intelliġenti u bniedem li ma jidaqx jitkellem huwa għala Mario Sant. Għala Mario Sant. U kien jiġi u konna qbadna sistema li jispjega dawn l-affarijiet. Waqqfuh! Min tilef? Aħna ma tlifniex, għax aħna xorta llum għandna l-cameras u nistgħu naqbdu. Ħallu l-opinjoni, mhux huma tilfu. Jiġifieri, jiena.
Jiena jien dejjem nemmen jiena miż-żmien problema ma' Joe Mifsud fl-aħħar spiċċajna ħbieb. Spiċċajna ħadni l-Albanija miegħu, għad ikellimni u niftakar dil-kelma qabadni hekk għax hu kien twil bħalek, żurrieqi jien. Rendi, Rendi. Rendi, Rendi. U kien qalli, imma John għaliex inti dejjem tattakka l-korruzzjoni? Għax hawn ħafna. Dar Albanija, Tirana konna, jien u biss. Għal imma fejn hawn il-flus u hemm il-bniedem hemm il-korruzzjoni. Eh, ma naqbilx ma' Allura qed tagħmlilna ħsara l-futbol eh, Malti. Taħdi kien għalli. Għal għax il-bniedem dejjem ħares li il-flus, għalli biex jixtara imħallef Malta. ċorta mux sew. Ejwa. ċorta mux tajja. Għaldi eh, ma jistarax prieri kollu. Two wrongs doesn't make one right. Never did and never will. Da, ma dak il-diskors kien. Eh, ma huwa diskors bil-rispet kollu li jena kieku għalu li li Naħseb jekk jekk sir toħbib jien dakinhar kont niksera miegħu big time jiġifieri. Jekk huwa jekk dak huwa diskors jew kella li wieħed jemmen għalija hija. Le jiena tlum ma naqbix miegħek. Suġġett żbaljat għal aħħar. Tlum ma naqbix miegħek.
Għedtlu jiena ma tantx nieħu gost nitkellem fuq il-korruzzjoni, għedtlu minħabba l-fatt li jien għandi ħija plejet nejn. Tajjeb, għedtlu għandi l-plejers ħafna minn ħbib tiegħi, aħna wara ribi ħafna darbi konna mmorru x'imkien paċe fejn nieħdu drink. Tifhimni. Ġifieri. Jiena anke l-kelma tuġani. Però u qatt ma saqsejt plejer jien. Anke kemm waqt id-drinks, inkunu tnej jien u inti biss nixorbu, qatt ma ngħidlek imma qatt ma xrajt. Lil ħija qatt ma saqsejtilu dik il-kelma jien. Qatt. Żewġ ħuti qatt ma saqsejthomlhom. Naħlef. Naħlef.
Ħanajlek, John. Mhux komdu, ta' John, ħanajlek laqqas. Snin kollha. John, laqqas li kieku tkun komdu. Aħna Billi nkunu qegħdin aħna t-tlieta u niċċajtaw, bla mod jien naf naqbad u ngħid il-parent nid ngħidu xi ħaġa u ngħidlek u qed tiċċaj anke ċajta xi kultant hija daqsxejn hija daqsxejn antipatka imma ma' bniedem li jkollok jiena hemm players li huma ħbieb tiegħi nkunu qegħdin nitkellmu u daqskemm ngħidilhom u għandi players ħbieb tiegħi li huma coaches u bla mod tiġi tistaqsihom kif mort tgħid tlifna ngħidlu ejja imma hemm limitu sakemm tasal iċ-ċajta xi dik iċ-ċajta fuq dawk l-affarijiet Trid toqgħod attent kif tagħmel għax inti ma tistax tgħid kif jieħodha ħadd ieħor. Kwalinkwa ċajt imma jiena ċajt fejn jidħol il-korruzzjoni ma tantx il-kelma korruzzjoni qed tweġġelli rasi. Mela issa ejja nibdew naqra nitkellmu fuq din il-madov ta' ta' Luxemburg. Mela ġa Luxemburg fittix naqra fuqhom jien. Luxemburg bħunna darbtejn Mhux hekk, iva. U le, irbaħnielhom darbtejn. U rebħun erba' darbiet. Rebħun ħamsa naħseb. Naħseb l-aħħar waħda erba' darbiet, ma nafx hekk erba' jew ħamsa. Ħamsa. Ħamsa jsir. Ara, fit-22 ta' Fran 95, eh, xej Bwier rebħu Luxemburg, ġo Malta, raġaw rebħu n-Newej 6 ta' Settembru 1995, imbagħad Tlifna rbaħnielhom away tnejn b'xejn f'Ġunju 2012, rġajna rbaħnielhom away fit-2023, però dawn kienu international friendlies li rbaħnielhom, tajjeb, u draw darbtejn, international friendly wieħed b'wieħed u international friendly. Jiġifieri aħna f'logħba ta' vera ma rbaħnielhom qatt dawn, tlifna dejjem. Il-biċċa hija din. x'inhuma Luxembourg, għax aħna ħafna, jien l-ewwel wieħed, qed nilagħbu max-xejn. Luxembourg, Luxembourg, taf kemm jieħdu paga? Tajjeb, l-average u daw in-nies li jaħdmu bħala carers l-isptal. L-inqas imħalsin, 80,000 fis-sena. Dawk is-salarju tagħhom da. Jiġifieri huma estimated full-time employees dawn, hemm 47 fil-mija li huma barranin jaħdmu ġol-Lussemburgu. Għax imdawrin ma' Għax imdawrin ma jmorru hemm għax għandhom pagi kbar għolin. U it-taxxi huma baxxi u kważi xejn. Barra hekk, joffru ħafna opportunitajiet lill-expatriates, il dawk li jerġgħu lura. Tifimni l-emmek, hija il-top choice for immigrants in Europe. 490.000 employees kellhom s-sena l-oħra daw. Din hija Luxemburg u hija minn darbit ikbar minn Malta. Għaw ta' f'da fej rajtu. Ta' fadili eh, Malta hija meqjusa Malta is roughly the size of Disney World in Florida. Daqshekk Malta hija. Daqs Disney World. Disney World Orlando, Disney World Orlando jekk kollok tmur u tittawwal, għandek tabella int u dieħel u jgħidlek li at one go it can host over 700,000. Daqshekk hu. Jiġifieri biex tara kemm hi kbira. Inti int u dieħel jgħidlek jien mort hemmhekk għat-2008. jiġifieri qed nassumi li naħseb kabru, dak iż-żmien kien hemm tabella li jgħidlek it can host over 700,000 at one go. Jiġifieri tista' tiħħostja lil Malta Plus, jibqalek fejn tiġi. Issa daw qed jgħidu, u jiġifieri dawn huma nies kuntenti, nies ekonomikament f'saħħithom. Eħe, però il-plejers Maltin Jekk insejħilhom Maltin ta' jiddispjaċini int fuq il-lista li rajt ilbieraħ f'tiegħek m'hemm ħadd Malti imma jien kif ma nistax nara inti Pieretli l-aħħar plejer Malti li rajtu jilbes il-flokk tat-tim nazzjonali żagħżugħ semmih inti min hu. Gilbert Agius. Gilbert Agius.
L-aħħar plejer li libes il-flokk Malti ta' żagħżugħ.

Imma jkollok il-Bużu, l-Mundu, Martin Gregori, Charlie Scerri, asa ninsihom il-players. Tant kien hemm players ta' livell li kont b'Johnny Buttigieg, tarhom jilagħbu tgħid hi l-imbierka x'materjal, xi klassi ta' players kienu qed jilagħbu. Fimt? Daw, daw, illum Gilbert l-aħħar wieħed li nista' ngħid hi x'klassi ta' player kellna hemmhekk. U mbagħad minn hemm 'l hemm bdejna nonqsu. B'kull rispett lejn kull plejer li qed jilgħab fin-Nazzjonali. Imma jiena għalija, jiena għalija, għadna kemm rajna l-Italja, u dat-Taljani għedt tal-bieraħ inti, f'daqqa waħda qbadna mat-Tal-. Min qed jagħżilhom il-coaches? Minn għalija, Bjorn kien qal darba, jien nagħżilhom il-coaches, kien qalha fuq xi programm. Jien. Mela allura hu responsabbli. Ma niftakirx. Hekk nemmen jien.
Ħanajlek bus.
Di ħanajlek din, ħanajlek din. Dik tiba ċertu Adrian eh, dana qiegħed mal-mosta minn għalija da. Adrian Farrugia. Farrugia. U le mhux ħażin sejrin. Coaches tal-ħabba gozz. Imkeċċija minn kullum kien qegħdin fl-MFA. Illum kont preżenti għal-logħba Lussemburgu versus Malta Under 19. Ġejna erba' b'xejn. U Lussemburgu lagħbu, isma' zita, ħames plejers sena iżgħar minn tagħna. Team B.
Bit-Team B. U tawn erba'. Isma' din, coach Taljan li ġibnieh li għażlu dana bil-fors għażlu il-President għandi nifhem jien, Għax iħobb il-coaches Taljani. Li daw li għaddew ted darbit fuq xulxin, sar World Cup. Il-coach jitkellem bit-Taljan ma tal-bankina. Biex ifehmu xirit li l-PS jagħmlu, għax ma jafx ikellimhom li l-PS Maltin. Da bl-Ingliż u bit-Taljan ma jifhmuhx. Tajjeb li tkunu tafu li dan il-coach qabel ġie Malta għamel għaxar tim coach ta' Rimini u keċċewh. Tajjeb? Dawn huma il-coaches li għandna. Mela, inti jett il-bieraħ mhm. li hemm żewġ coaches tan-nazzjonal. Tlieta, kollox tlieta. Tlieta. Għax għandhom lej license pro. Mela, għandek il-Pietro Matafora li qiegħed fis-senior team u assistant coach. Għandek il Mirko Valdifiori, huwa senior team assistant coach u Vasco Regini, under 19 coach. Daw qegħdin jagħmlu il-UEFA A bħalissa. Bħalissa. Taf kemm għandek. F'Malta.
F'Malta. Taf kemm għandek inti coaches Maltin li huma reġistrati Malta biex biex niftehmu. Jiġifieri jekk nagħmlu mod inti kellek lil Pietro Ghedin li ġie hawnhekk hawn ġab il-UEFA Pro, il-UEFA Pro, għadu reġistrat taħt Iman. Fi 2023, 2023, bħalissa għadu kif spiċċa kors issa, għaddew skoss oħra, fi 2023 kellek 53 irreġistrat bil-UEFA Pro hawn Malta, 53. Fdat tgħid żewġ liċenzji iktar minn dan li ġabu biex itemm biex jikkowċjaw it-tim nazzjonal. Għax inti ddiklar li inti qed iġġib, ħa nispjegawha ħalli n-nies ikunu jafu, mela jiena ġibt kowċ minn barra, Taljan, Taljan, għax issa qbadna kif għadt tajjeb inti mas-sistema Taljana. Mela ġibt kowċ Taljan, jien għandu l-UEFA B. Jekk ġibthom man-nazzjonal naħseb il-UEFA A mhux se jmur iħallas issa ngħidlek kemm iħallsu. Ħalli tkun taf għandi l-istatistika hawnhekk. Ħalli tkun taf kemm iħallsu. Jekk inti naħseb ġabek Bjorn Vassallo jew inkella firmalek il-kuntratt Bjorn Vassallo jew inkella s-Segretarju Ġenerali whoever, tajjeb, ma naħsibx li ħa jgħidlek biex tagħmel il-UEFA A u ħa jgħidlek biex tħallas naħseb ħa jtihulek ikun inkorporat għaliex għandu bżonnok fl-aħħar mill-aħħar. Imma l-agħar huwa li jiena ġibtek diġà bil-UEFA B. Bil-wefa bi. Mela jien qed ngħidlek, ġibtek bil-wefa bi. U f'pajjiżi, f'pajjiżi minn fejn nagħżel għandi 53 li għandhom il-wefa pro. Żewġ liċenzji iktar minn da li inti ġibtu u tajtu afdajtlu it-tim. Inti għandek?
Wefej għandi jien.
Wefej. Anka, anka, anka Pier u Tħossa din. Mhux ovvja li tħossa.
Tħossa l-iktar ukoll għal min kif qed jgħid Elvin ukoll għandu wefa pro. Ħa nispjegalek di bus.
Allura aħna l-Maltin maħniex kapaċi ġifieri. Dan huwa insult, dan huwa insult. U jistgħu jieħdu għalihom kemm iridu. Jiena jaf fejn naħdem jista' jibgħat ittri kemm irid. Dan huwa insult u ħanspjegalek għaliex huwa insult. Le tgħid il-verità. Għax li kieku, li kieku, li kieku, ħa nitfagħha fuq Pierre, qed nitkellmu bejnietna. Mela Pierre huwa coach Malti li għandu l-licence A. Il-Bużu huwa coach Taljan li għandu l-licence B. Mela ġibt il-Bużu jiena, tajtu lit-tim nazzjonali Malti U qed immorru lura, qed nieħdu, f'temp ta' sitt ijiem qlajna 25 goal bejn it-tim il-kbir, l-Under 21s u 19, u skurjajna tnejn. Jiġifieri qlajna umiljazzjoni, m'hemmx kelma u hawn min jirnexxielu jikteb post u jgħidlek wirja qalbiena, ir-riżultat ma jirriflettix il-prestazzjoni li tajna. Ma nafx. Jien nibda ngħid naħseb konna qegħdin naraw logħba oħra. Imma għalja. L-agħar huwa li inti jkollok persuna bħal Pierre, u nista' nista' nindirizza għal Pierre, m'għandix problema, li bniedem li għamel suċċess u li taf li huwa kapaċi, u mbagħad tmur iġġiblu lil Envy Monsinier li biex ma ngħidx il-bużu, li għandu l-Envy Monsinier li għandu l-UEFA aw li għandu li għandu l-UEFA B. Tajjeb. Għaż tixxuttja ma naf. Ġibtu hemm, qed iħammarlek wiċċek, wiċċek qed iħammarlek ġda ma tgħidx ġabu ġabuhom hawnhekk u tawna riżultati differenti, u lil Pierre ħallejtu hemm. Lili għidli x'kuraġġ qed ittih. Jiġifieri Din, u hawnhekk hija r-responsabilità li għand, hawnhekk jien meta jien meta ngħidilhom ħudu r-responsabilità għaliex? Għax intom iddeċidejtu li ġġibu coaches ta' klassi ħafna inqas minn dak li joffri pajjiżek. Ħa nfakkrek. Pippo Psaila, l-iktar coach li qatt ġab Punti. L-iktar kowċ li qabġa punti. Malti! Malti pur! Ray Zazu Farrugia, għalkemm bata biex ġab il-punti, kien l-unika wieħed li kellu l-guts, biex ma ngħidlekx kelma oħra, li jaqbad liż-żgħażagħ li llum qed igawdihom De Leo qabel kien qed igawdihom Davis Mangia. Tajjeb u ma tawhx ċans. Għadhom hemm? Ija mela, mela William Kaminzuli kollha għadhom hemm. Kemm baqa' iżjed?
U le ftit ma għoddom li, għoddom li, għoddom li fiktar minn da. Ftit ma jien il-punti għaj huwa li kellu l-kura. Da plesem, gara għas missiru ma kien jirab. Jien anki Silvio Vella, dejjem nsemmi. Eh, Silvio Vella, Silvio Vella għamil suċċess kbir fl-Under 21 ta' daġa b'riżultati, daħħal disċiplina, ħafna mill-plejers spiċċaw baw telejn u bat. Eh, tittati, jiena nemmen, tafx nemmen jien. Issa l-barranin ilhom jiġu coaches barranin, għax jien niftakar fi żmieni jiena barranin. Il-buttiġiex tajruh. Għax Dobrev fi żmieni. Ħuk. Ma ħajn ejn ngħidu li dejjem ġibna kważi barranin. Kien hemm Dobrev, kien hemm Ħis, kien hemm ħafna barranin. Imma tajjeb, jien l-opinjoni personali tiegħi. L-opinjoni personali tiegħi. Li ġib coach barrani ta' livell, all right. Imma mbagħad Dħul għamel il-Maltin magħhom ħalli huma ikomplu nikbru minn hemmhekk. Coaches Maltin. Eżatt, eżatt. Ħalli inti tkompli minn skola differenti b'dawk. Dak jista' jgħidlek Piero nista' ngħidlek jien aħna rajnhom ma' nazzjonali. Ħa ngħidlek Robert Gatt. Robert Gatt. Robert Gatt ma konx iċċajta miegħu bosta. Robert Gatt ma konx iċċajt. U Robert Gatt kien jgħidlek jien fis-sitta ridek fuq il-ground. Tidħolx fis-sitta u sekonda għax kien jgħidlek ismani. Minn fejn dħalt? Għidu minn dak il-bieb. Erġa' itlaq. Mur, illum oqgħod id-dar. U jitilfek sa xejn kien. Qed ngħidlek għal sekonda Robert Gatt għamilha miegħi u rajtu jagħmilha. U rajtu jagħmilha ma' plejers kbar ta', mhux Menzi u Monsinier ta', rajtu jagħmilha ma' plejers kbar jien ta' di. Jiġifieri plejers li kienu, mhux kienu jaħsbu, fil-verità ma kienx hawn plejers bħalhom. Kien jgħidulhom pakjaw u tistgħu titilqu. Robert Gatt, bniedem. Imma Robert Gatt kien, għalih, Bħalma huwa Lili Fabri. Gentleman ieħor. Bħalma kien il-Ġużi Fava. Huwa bniedem li in-nursery, it-tfal tan-nursery u t-tfal li kellu miegħu kienu qishom uliedu. Jien, jiena ħa ngħidlek. Illum jiġi l-barrani.
Int semmejt Robert Gatt. Robert Gatt parti mis-suċċess, parti kbira wkoll, tan-nisa huwa hu. Għax hu kien technical director oh, li ħa fiduċja fija. U baqa' jippuxxjani sal-aħħar. Pereżempju oħra, Pieru Envin. Meta tara li l-Ministru tal-Isports Taljan hu talbu biex jitlaq, Ħa ngħidlek biċċa xogħol boost. Il-Telefighters iżomna aħna ġimgħa ilu ngħidhom prosit għax il-Gvern Malti, il-Gvern Malti qed jagħmel minn kollox biex jgħin l-isport Malti kollu minn kollox. Issa ħa jagħti flus in-nursery lin-nurses, hekk jew mhux hekk, qed niżbalja? lin-nurses biex ikompli jgħin ħalli t-tfal jitħajru jmorru fin-nurseries. Għalfejn flus misruqin minn għandi qed jieħdu dawn, tifhmunix ħażin għax naqbel magħha prosit il-Ministru u l-Gvern. Imma għalfejn biex qas plejer tan-nursery ma jilgħab bil-flokk nazzjonali? Biex inġibu barranin ta' passi Maltin ta' passi għandhom il-bużnannijiet Maltin. Għatarivina l-lum. Għalek, fejn huma? Għaliex it-tfal qed narmu, għaliex noħduhom fin-nurseries biex qas jilabu maħat, qas fit-teams. Ħanajlek buż biċċa. Barra nimbis u fin-nazzjonal lar. Ħanajlek biċċa xogħol. Illum tmur tara t-tim nazzjonali minu l-Malti. Minu l-Malti. Ħan ispjegalek biċċa xogħol. Hemm tliet erba' u waslu biex jispiċċaw daw. Ħan ispjegalek biċċa xogħol. Għax sajdum jilgħab l-arija li inti.
L-arija li inti qed bagħti. Ġaqal jitlaq.
L-arja li inti qed tbati biex issib ix-xibka. Tajjeb, biex tiskurja. Huwa fatt, 25 gowl tiskurja tnej. U mbagħad għandek żewġ players semmejnihom fil-programm, għandek żewġ players. Biss is-sema Taljana, eh, li għamlu ġralhom l-istess. Għandek żewġ players li daw qegħdin li daw qegħdin fit-tajjeb daw. Daw qegħdin fiċ-Challenge League, l-unika żewġ Maltin li qegħdin top scorers fiċ-Challenge League. U lanqas biss tajtilhom mal-31. Jiġifieri dan ma tantx daħħalthom mal-31 u waqqajthom mat-tieni koll, lanqas biss tikkunsidrhom. Jiġifieri din hija ġennata ta' sewmien jum. Din hija ġennata. U mbagħad l-agħar huwa li jiġu jgħidulek imma ma kellux għalfejn imur jiżvoga fuq il-social media. Jiena onestament, Jien għalija l-player sewwa għamel li mar jiżvoga ħalli kulħadd ikun jaf x'inhu jiġri u x'mhux qed jiġri. Jien naħseb qed tgħid għal tal-ħibs.
Le le le le qed ngħidlek għal wieħed ta' swieqi u u l-ieħor Trezeguet. U d- u dak x'ismu hawn? Andes- Henderson x'ismu tal-ħibs. Li hu l-player għadu jilgħab mal-ħibs. Ara Madonna. Ismani. Li għandu missier u Svediż jew xi. Li hekk eh, Bjorn Christensen. Bjorn Christensen.
Ramieħ. Mhux lilu biss, mhux lilu biss. Inti tħalli dan Stinvella barra. Wieħed qed jilgħab sura ta' nies. Tħalli dan Stinvella il-kaptin tat-tim li qiegħed l-ewwel fil-kampjonat ta' Florjana. Eh. Tħalli dan Stinvella titkun. Jew ġej Grek fl-aħħar sekonda, l-aqwa plejer li hawn dis-sena. L-aqwa plejer li hawn. Mhux tal oħra, għandna prijess, mela m'għandniex, u mbagħad after all, biex nitlef mal-Lussemburg nirab li għandi. Din hija. Dik.
Illum nitlef u għada nirbaħ ta'. Din hija. Għax hemm il-qalb, qalb Maltija, qalb li taħraq. Din hija.
Mhux dan nies qas jafu fejna Malta? Min jaf kemm damu jduru bl-ajruplan sa ma waslu? Din hija sistema, sistema li naħseb, mhux naħseb, fir-realtà hija sistema li fallit fallit big time u għadna qegħdin nippruvaw. Imma min falla jrid jieħu r-responsabilità. Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek, Dario eh. Di Gennaro, Dario Di Gennaro, il-ġimgħa li għaddiet. Ħadu bħalma ħadu t-Taljani barra. Dario Di Gennaro, ħa ngħidlek diħa li tkun taf, Dario Di Gennaro wara li tilfet it-tim Taljan, Dario Di Gennaro huwa ġurnalismu staċun, wara li tilfu Taljani, li l-Gravina, l-President tal-FIGC, għallu għandek 5 minuti biex titlaq waħdek. Jon kella ħaneħdu 20 minuta aħna biex inkeċċuk. U hekk kien il-fatt. Taħseb Taħseb jien, taħseb jien li kieku jkolli mmur niktab daw l-affarijiet diretti kif kitibhom Dario Di Gennaro. Taħseb li jien ħanoqgħod kwid b'daw l-affarijiet, taħseb li jiena mhux se jkolli l-kanuni ġej minn kullum kien. Ġifieri, inti għandek pajjiż u pajjiż. l-Italja, l-Ingilterra u dawn l-affarijiet jirnexxielhom imorru all out fuq ċertu kummenti. Għandek min jista' joħroġ ċertu kummenti wkoll, imma jien irid noqgħod daqsxejn attent kif noħroġ il-kumment għax jien għandi de, issa jiena ma noqgħodx lura, imma jien għandi demmi tqil, jien jekk ngħid xi ħaġa jien, hemmhekk għax qala Endvin ta' ġifieri. Le, le, le, Jridu, jridu, le, jiena ngħid dak li jiena- nħoss. le, Mhux hekk. jiena mhux anke jien, jien ħa ngħidlek biċċa xogħol, jiena Għal ġid għalija. ta' Malta, jien Jiena għalija. pjaċir nara l-Malta. Dik hi, Jiena dik hi, dik- jiena bħal jiddispjaċik mattilhom, dik, bħal- u naqaf dik hawnhekk jiddispjaċik. ħalli pjeri- jiena bħal mattilhom. Fallew u fallew big time. It's u lbieraħ waqt il-programm tellajnilhom xi ħaġa biex ħadd ma jiġi jgħid li aħna anti jew inkella pro x'issa qbadniha. Min jgħid il-verità anti MFA. Min min jigdeb sar pro. Ma ġara xejn. Il-problema qiegħda hawnhekka. Mela min hu anti MFA ejja naħdmu ħalli jinbidlu Li tellat mhux kulħadd. Li tellat li kien hemm min qallhom wasal iż-żmien li ttiru minn hemm! Da post li tela' fuq is-social media minn gazzetta lokali u tkellem min kiteb, tkellem kif sippost. Għallhom għax issa dak is-sit sar comfortable iżżejjed. And you need to let go. Għax ma jistax ikun, meta inti dawn huma. F'kollox fil-ħajja, f'kollox, ir-riżultati jagħmlu d-differenza. Meta daw issa taw it-tim ix-xogħol iebes lill-MPL. Għax il-lig tal-MPL, ġifieri inti kull ma għandek issa tim nazzjonali, l-FA Trophy u vvintajt dik it-tazza. Imbagħad jiġu jgħidu għax il-bieraħ kien hemm wieħed għal ma nafx li wieħed naf Paul Kakija, għal Paul Kakija minn li għala. Eh, għalhekk għax qed jgħidu li l-MPL qed tagħmel

Illum għandek staff kemm trid, b'għadd physical preparator, match analyst, jiġifieri inti llum għandek is-sistema kollha. Jiġifieri dal-plejers huma qed jaħdu ħsiebhom fin-nutrition, qed joħduhom mentalment, qed joħdu ħsiebhom fiżikament. Għandek nies għadd apposta għal dal-affarijiet. Jiġifieri llum għandek, għalija skuża għaliex inti żidt in-numru ta' logħbiet. Fhimt? Aħħar mill-aħħar inti ppreparat, ħafna minnhom huma professjonali. Jiena għalija, jiena għalija, il-logħob tal-MPL, il-barranin li ġew fil-MPL fil-lig għamlu ġid. Jien ngħid li għamlu ġid. Il-maġġor parti. Maġġor parti għamlu ġid. Għax l-logħba saret iżjed fas, saret iżjed b'saħħitha, saret logħba tieħu gost tara. Tajjeb, imma Ejja li ż-żgħar tagħna t-tajbin jitla' skont min tajjeb. Min tajjeb jilgħab. Daqshekk hu biex Mela allura imma tieħed ċans. Imbagħad minn hemm għażel tażilx tarġa' mill-barranin. Imbagħad għażel t-tim nazzjonali minn dawk li jkunu ħadu ħadu l-esperjenza kbira minn dawk il-barranin kollha li ġibt f'ħin sħiħ. Sew qed ngħid, taqbel miegħi? Aħna fi żmienna. Imbagħad ġibna, ġibt il-Maltin hemm ħa nagħtu. Aħna fi żmienna kienu jiġu plejers barranin kien hemm tnejn dak iż-żmien. Imma dawk it-tnejn li kienu jiġu, jien l-ewwel wieħed tgħallimt immensament minn għandhom għax orajt kienu plejers ta' livell għoli vera, semmejt il-Paris. Għalija jien kien superstar. Imma tant għallimni personalment, jiġifieri fil-logħba kif tkun professjonali fil-logħba. Talbot. Ħafna ta, ħafna ta. Ġew ħafna plejers ta' livell għoli li għallmu l-oħrajn. U jien ukoll nippretendi, u hekk għandu jkun, li dal-plejers barranin li qed jiġu, li huwa tajjeb kif għedt inti u għandek tiġġieled għal postok biex tieħu postok ukoll bħala Malti, imma dal-plejers il-barranin iridu jħallu xi ħaġa lura fil-pajjiż. Mhux biss jiġu jilagħbu, Iridu jagħmlu l-liċenzja jekk m'għandhomx u jgħinu fin-nurseries tagħhom stess. Għax anki inti b'tkun plejer għadek żgħir u jiġi plejer tal-Ħamrun li għadu kif lagħab fl-Ewropa, huwa barrani qed jikkowċjak, inti ġa għandek ċertu motivazzjoni. Le, da, ħa ngħidu. Li dawn huma affarijiet li misshom jiġu anki parti mill-kuntratti ta' dal-plejers li jiġu. Li qed tgħid inti saru fir-realtà għaw ftit plejers li huwa sew imbong Eh. Mhux plejer barrani, eh, eh, mhux hom barranija Niġerjani. Welled żewġ tfal hawnhekk, trabbew hawnhekk u llum it-tnej bit-tim nazzjonali u tarom kollha ara jiġġieldu għal flok nazzjonali, tarom iwieġbu lil ġurnalisti bil-Malti. Tajjeb, bħalu hemm Piper. Dak mhux it-tifel ta' Cesar Piper, naħseb jien. Dak Arġentin. Dak dak lab kontri dak eh, ukoll missier. Jiġifieri. Għan ieħor ukoll eh, Korbolan. Korbolan. Kontra missier. Kollha kienu players kbar missirietom. Ħallew u li. Ħallew l Iż-żewġu eh, iż-żewġu Martin Ħallew legat illum jitkellmu bil-Malti, ma mhux għax jitkellmu bil-Malti, għax hawn Malti nqas jitkellmu bil-Malti. Ġifi, immet li tħallew xi ħaġa. Dik qed iħallu. Dak il-lista li ġibt il-bieraħ inti qed inqata' sa ma qrajthom kollha. Fejn huma daw? Fejn sa jkunu daw is-sena d-dieħla? Min hu responsabbli tagħhom dawn? Il-coach għalija għandu l-ewwel wieħed li jtir il-grupp. Ħa ngħidlek Bus, l-agħar biċċa xogħol. Il-barranin qed ngħid. Kif smajt inti l-bieraħ li inti ġġib player, iġġibu jilgħab seba' logħbiet. Dik oħra, dik oħra. U lanqas biss seta' jilgħab dal-player ta'. Dik smajtha inti. Smajtha fil-programm tal-bieraħ, ma kontx naf bih. Huwa hija hija tal.
Imbella, dan biss seta' qed jgħid.
Li dan lanqas seta' jilgħab logħba waħda ta' ġifieri. Imbagħad indunaw wara seba' logħba. Jiġifieri inti għandek struttura kbira bħal dik li tħallas eluf kbar ta' liri fis-sena, ta' ewro fis-sena, li għandek you, you name it, Pippo Psaila kien qal, Tant kemm tara fiżjoterappisti u nies diħlin u ħirġin l-MFA, waqt il-programm qalha data, qal li tibda taħsibhom msusa ħerġa minn ġol-injam, l-MFA. Qalha Pippo Psaila ġifieri dan m'għadtix jiena, ma sens. E, u inti jirnexxielek iġġib plejer u lanqas biss tinduna li dan lanqas suppost kien qed jilgħab. And that is hemmhekk tinduna kemm jien dejjem ngħidilhom ngħidilhom li li tkun professional mhi ser tiġihom naturali but at least try and act try and act like professional jiġifieri try and be if you if you think tajjeb jien Leli Fabri li l-aħħar darba kemm hija fi programm Lili tellagħni b'sinsla dan raġel, ġifieri jien Leli Fabri kien il-persuna wara missieri, li jekk nagħmel xi ħaġa ħażina missieri kien imur jgħidlu u kien isibni Leli Fabri kien jgħidli ara ma jerġax jiġi jgħidli missierek x'għamilt. Leli Fabri kien jgħidli, Ħares f'għajnejja meta tkellimni, għax hemmhekk turini li int raġel. Jiena. U meta tiżbalja ammetti li żbaljajt. Imma l-problema hija li llum illum qegħdin ngħixu kif qalet dal-bieraħ li kien hemm fuq li tellgħet fuq il-programm. They are living in a in a in a cuckoo's land. They're living in a cuckoo's land li inti litteralment qed tagħmel ħażin. Huma ma kitbu xejn, ma qalu xejn, qisu ma ġara xejn. Lanqas huma kapaċi jiddefendu dak li huwa indifensibbli. U għalhekk jiena li hemm Ministru tal-Isports il-Gvern tgħid ħa ddaħħal il-Gvern, mhux se ndaħħal Gvern politika partiġana, Gvern Gvern, ikun min ikun Gvern, però jekk inti qed tagħti l-flus u dejjem toħroġ il-flus Għall isforz u sew tagħmel u prosit. Tajjeb. Min qed jieħu l-flus mhux ġolbut, ta? Fimtek. Mhux ġolbut. Irid imexxihom tajjeb. Jekk ma jmexxihomx tajjeb, responsabbli għaliex ma mexxihom. Ħanajlek bus, ħanajlek għandek għandek biċċa xogħol li dawadhom ma rispondewx għaliha. Ftit ta' ġranet ilu kellna persuna aħna, kellek kellna każ. Fejn insterqu 15 jew 16 il-1000 euro mill mill-kaxxa tal-MFA. Tajjeb minn ġol-uffiċini tal-MFA. Bjorn Vassallo meta mar għall-intervista qal għax għamlu ħafna ah fuqha di. U taf x'qal agħar minn hekk, agħar minn hekk taf x'qal Bjorn Vassallo? Qal ġrat u ġie li ġrat qabel. Meta jien bagħtlu biex jistaqsini staqsejtu d-domandi, isma' tista' tikkonfermali Meta ġrat. Tista' tisraq l-MFA.
Meta ġrat, issa, meta ġrat u u x'ġara u kemm-il darba ġrat? Ovvjament ir-risposta ma rċivejthiex. Agħar minn hekk, agħar minn hekk, ħa nilbes naqra żgħira jiena u Dia tal-Kevin Azzopardi waqt il-programm Tal-AIMS.
tal-CEO tal-AIMS.
Waqt il-programm Il-Kampjonat. Għadtlu, Mela jiena bħala Għaqda Ġurnalisti llum nirrappreżenta lill-Għaqda Ġurnalisti Sport jiena bħala Taqa' taħt l-AIMS din? Ħa nispjegali.
L-Għaqda Ġurnalisti Sport konna qegħdin nagħmlu l-applikazzjoni aħna biex immorru mal-AIMS. U l-AIMS bagħtet inna karta lilna fejn qaltilna li ma ġejniex ma ma ġejniex aċċettati, ma ma ngħatajniex iċ-ċertifikat, minħabba li l-Għaqda Ġurnalisti Sport flok fuq il fuq l-application ktibna Għaqda Ġurnalisti Sport, ktibna Malta Sports Journalists Association. Mhux l-istess? Imma ma tawniex iċ-ċertifikat. Imma mbagħad għandek lill-MFA fejn il-President Bjorn Vassallo qed jgħid Qal dil-kelma li għedt inti, li kien qallek, li kien qallek Joe, Joe Mifsud, li fejn hemm il-bniedem u hemm il-flus, dawn il-flus, dawn l-affarijiet ħa jsiru. Għalija dik hija inaċċettabbli, dik hija inaċċettabbli. Tajjeb? U ġieli ġrat, ġrat qabel, ġrat issa u ser tibqa' tiġri. Imma mbagħad ingħataw iċ-ċertifikat minn naħa tal-AIMS. L-MFA ngħatat iċ-ċertifikat. F'Novembru l-MFA ħadet iċ-ċertifikat tal-IMSS u jiena kif Azzopardi għedtlu tista' tgħidli lili min qed jagħmel due diligence? Għax inti minn hemmhekk trid tibda. Dawn huma dawn huma nuqqasijiet li inti qed tagħmel due diligence. Jien niftakar. Fil-IMSS ħallew is-serqa għaddejja. Le, le, le, le, mhux le, le, żomm sekond. Mhux l-AIMS. Tawhom ċertifikat?
Le, le, le. Jafu li serqu? Le, l-AIMS.
L-AIMS imxiet ma' dak li rċiviet. Le, inti għandek waħda. Kif għandha tsopardi li li qalli ċaru tont. Sallum. L-AIMS ma titfa' ħadd il-ħabs. Le, le, le. Le, le, mhux kwistjoni titfa' l-ħabs u ma titfa' ħabs. Mhux qed niddiskutu fuq ħabs. Qegħdin niddiskutu fuq kwistjoni ta' etika, fuq kwistjoni ta' due diligence. Id-due diligence sar ma sarx mill-AIMS. L-AIMS irċiviet il-karti fejn qiegħda fejn qalet isma'. Aħna ċivejna kollox kollox in order. Imma lilna bħala Aqda Ġurnalisti Sport qed nilbeż dal-kappell u ħa ninżaw minn ftit ieħor għax m'għandi l-ebda m'għandi l-ebda permess mill-kumitat biex niddiskuti fuq din. Ma batitlekx. Lili batitli u qaltli m'intix qed tiġi ingħatat iċ-ċertifikat m'għaddejtx minħabba l-karta.
Minħabba li le, minħabba li flok ktibt Aqda Ġurnalisti Sport, ktibt l-Imorta Sports Journalists Association. Norik il-karta mhux qed nikdiblek ta' ġifieri, ktibna l-isem bl-Ingliż flok bil-Malti u lili ma tawhulix. Mhux lili l-Aqda Ġurnalisti Sport. So, Dak Kevin? Le, jiena saqsejt il-Kevin, jiena għat il-Kevin ġara l-inna waqt il-program. Kevin u. Le, le, Kevin u għabidem.
Kevin u għabidem. Teħan kun onest. Kevin u għabidem. Li l-inna fuq l-isem għaddinix imman bat għandak il-president. Bat għandak il-president tal-MFA. Et jgħidlek li daw ġraw, daw l-affari ġraw. U jien li ninkwieta. Li jisu xej, mu xej. Issa xejn mhu xejn. Jiġifieri jekk ġraw, jien nibda ngħid, imma dawn min qed joditjhom u fejn ħarġu? Għax jien l-audits kemm-il darba rajthom. Imma jiena mbagħad.
Fejn ħarġu dawn fejn jgħidulek isma' jiena nsterqu 16,000 ewro ma ġabrux. Jien nsterqu 10,000 ewro ma fejn kemm ma nafux. Endvin, jiena dak nara hija association, tajjeb, qisha kumpanija, jekk sar is-serq jaraw huma, Ma ħadux minn tiegħi. Le, minn tiegħek Bus, ta' għandek żball, ta'. Tuħux għalik Bus, ta'. Għandek żball Bus, l-MFA, il-flus kollha li tingħata l-MFA jaqta' dak li jiġi mingħand il-FIFA u li jingħata mingħand il-Gvern Lokali u mingħand l-assoċjazzjonijiet kollha huma mit-taxxi tiegħek, mit-taxxi tiegħi u mit-taxxi ta' Pierre. Tu, Bus, qgħod attent. Kull oġġett, kull oġġett li jingħata, kull oġġett li jingħata. Meta ġabruhom lura l-flus? Innaf. Taf inti?
Għax jien ma nafx, jien tlabtu. Staqsejt, jien tlab- nkun jien- le, ma jistaqsejt, jien ba- jien battimi li bjom fassallu. U s- U tlabtu biex jispjegali meta, tajjeb saru daw l-affarijiet, minn min saru, kemm huwa l-ammont, u jekk ink- jekk jekk ġewx irkuprati. U x'azzjoni ttieħlet minn tittieħdet minn dawk. Jiġifieri sal-lum għad ma rċivejtiex, nibattilu jien xi xahrejn u nofs ilu ngħidlek eżatt jekk tien ftit ċans infittixhielek u ngħidhielek. U norihielek jekk nista' ntihielek. Ħalli ttellagħha ġifieri ma taħsibx li qed nikdiblek. Bus, zom di frasek. Da minn xi ħaddiema temm. Ma nafx, ma nafx, daqs kemm taf inti naf jien, ma nafx. Li naf li hemm impjegat li f'daw is-16,000 euro sal-lum li għadna ma nafux hekk għadu xogħol ma sal-lum għadhom ma tawniex informazzjoni li huwa sospiż maħabba daw is-16,000 euro. Biss żomm di frasek bus. Kull donazzjoni li tingħata, mhux donazzjoni, kull whatever, dali qed jagħti l-gvern, ta' kum taxxi tiegħek, Taxxi tiegħi, u t-taxxi ta' Pier. Jiġifieri jekk ħaduhom, ħaduhom lilek, ħaduhom lili u ħaduhom lil Pier. Mhux qed ngħidlek il-flus tal-FIFA, jiġifieri jien għalhekk meta jien ngħid lil Bjorn u meta nistaqsi anke meta kien hemm in-normi ndar minn De Maio kont għedtlu isma', għalli dawk huma flusi. Dawk huma flus il-poplu Malti jien għandi dritt nistaqsik. Inti obbligat li jekk inti qed tikkonferma li kien hemm serqa qabel li ġraw qabel, titgħidhom daw x'ġara u x'ma ġarax. Jien illum President ta' Assoċjazzjoni. Tajjeb jiena fl-aħħar tas-sena tiġi jiġi jsir l-AGM u jien irrid ngħidilhom sal-aħħar sold, sal-aħħar euro x'infaqt. Issa jekk jien steraqx, jekk jien tilifx, jekk ingħataqx bi żball, irrid ngħidilhom. Dik hija fir-responsabilità tiegħi. Lest naqbad ma nagħmilhiex. Jien għandi erbgħa min-nies miegħi, Alla ħares ma nagħmilhiex. Qed ngħidlek jiena. Qed ngħidlek jiena, u nista' nsemmihomlok ta' Joanna Camilleri, Pawlu Cachia, Alla ħares! Huma nies retti daqsi, daqsi, għax mhux sa ta' jien ma niċċajtax, sara rasi. Fuq dawn l-affarijiet ma niċċajtax. Imma mhux ħadd mur, jiġifieri aħna ma tantx ma jkollniex xi miljuni ta' bħalma jkollha l-MFA. Però naħseb li Eħe, s-serq huwa serq. Jiġri, vera jiġri. Kien jiġri, jiġri, jibqa jiġri. U vera. Imma ħażin. Le, ma titillimitax. Xorta se jibqa ta' ġifieri. Ma titillimitax. Eħe.
Titillimitax, mhux tmur titkellem fuq u issu xejn mhux xejn, bir-rispett kollu. Jiena kont noħroġ għall-inqas tqarrija Li qed issir investigazzjoni. Le, le, ħarġuha, fuq di tas-sittax-il elf qalluha. Qalluha biex inkun ġa, Bjorn mar anka fuq programm. Forsi, forsi għadu ma ħarġux. U lilna, u lilna kien kellimna Matthew Paris, jiġifieri Dottor Matthew Paris, il-Viċi President, u meta u kont bagħatlu, mbagħad niftakar kien kien bagħatli SMS twila u kien qalli x'qed isir u ma jsirx u li għaddewha lill-Pulizija. Jien ma kontx naf li dik l-informazzjoni ma kellix immur inwassalha Fuq il-programm kienet informazzjoni konfidenzjali imma wassal ta' fuq il-programm u llum inqata' l-kuntatt kollu ma' Matthew Paris, jiġifieri nifhem il-pożizzjoni tiegħu, jiena ġurnalist qed nagħmel xogħli u hu Viċi President u jagħmel xogħlu. Jien xogħli ħa nibqa' nagħmlu u m'għandix dubju li hu xogħlu ħa jibqa' jagħmlu. Jiena jiena ngħid, jiena
mhix tajba din il-biċċa xogħol però jiena li tinkwitani hija t-tim nazzjonali. It-teams nazzjonali għax l-agħar ilbieraħ fuq il-programm tiegħek. L-bieraħ semgħu punt tajjeb.
L-iktar inkwetanti hija li għandek in-19s u t-21s, dawn l-utiela. Meta inti jkollok problemi, ħa ngħidlek każ, ħa ngħidlek każ fuq futbol femminili, għax il-futbol femminili mhux kollox huwa għar tużar ukoll. Sakemm kont għadni hemmhekk jien ukoll. Mela aħna dak iż-żmien timijiet bħal Luxembourg, bħal Andorra, dawk timijiet li konna niġru bihom, it-tim nazzjonali Malti. Xi naħseb sentejn ilu, sentejn ilu, kellna development tournament hawn Malta u dat-tim ta' Andorra rebħilna Erba' b'xejn lit-tim nazzjonali tagħna tal-Under 16. L-Alban jeseb issa. Il-biċċa xogħol hija din. Jien għandu ngħid li kien hemm xi ħaġa li daw, għax daw, inti biex tara ċertu improvement, ġifieri għax aħna naħsbu li aħna biss qegħdin waħidna u aħna qed nimpruvjaw u ħaddieħor baqa' kif kien għal 20 sena ilu. Daw, kont qed nitkellem mal-kollega tiegħi, għedtilha daw żgur qed jew qed jilagħbu fil-league mal-boys jew it-team huwa magħqud dejjem għalihom. Għax tant kienu jorganizzat dat-team bil-coach brava li kellhom mara. U mbagħad wara nżilt nkellimha. U iżda ma riditx tgħidli imma mbagħad qaltli. Qaltli ħa, qaltli aħna nilagħbu f'league mal-boys fi Spanja. Jiġifieri daw ġabru l-players tan-nazzjonal, għamluhom bħala team u jilagħbu f'league tal-boys. Hemmhekk tinduna li, u rridu noqogħdu attenti, li ħaddieħor qed jara kif jagħmel biex jitla' dak il-passi. Hekk aħna ħa nibqgħu nimmaġinaw, għax aħna hekk tilgħab ma' Luxembourg u le dawn Luxembourg aħna dejjem nirbħulhom jew konna. Illum il-ħajja nbidlet. Illum kulħadd qed jaħseb 'il quddiem kif għamlu l-ħamrun, fl-aħħar mill-aħħar l-ħamrun daħlu fil-gruppi. Ġifieri dejjem għamilna xi ħaġa kbira. Xi ħaġa unur kbir għal pajjiżna, jiena għalija unur kbir għamlu l-ħamrun għal pajjiżna. U dawn l-affarijiet li rridu naraw, irridu naraw, hemmhekk inkwetanti, jekk aħna fin-naħa t'isfel qed naraw li mhux qed inġibu mat-timiet l-oħra, hi, xi ħaġa ħażina qed nagħmlu, irridu naraw kif ħa nimpruvjawha. U hemmhekk irridu ningħaqdu kollha, il-klabbs jappoġġaw ċertu affarijiet u l-istess qed nitkellem anke fuq il-femminil hawn, u anke l-klabbs tal-irġiel. Irridu ngħinu il xulxin. Ma rridux naħsbu biss, aħna kultant ħa nitkellem mhux ħa nikkontra. Ħa ngħidlek, jiena ddeċidejt, Buz, jien kont ili, kont ili ħafna, llum għandi 65 sena, u ridt daqsxejn iktar ħin għalija. Għax kien kont. Mhux kellek il Le, le, le, le.
It was consuming ħafna, tinsiex inti. Jiena waqaft minn, ejwa, le m'għandix dubju, Waqaft minn hemm. Ara ma taħsibx ħażin il-mara, eh?
Waqaft minn hemmhekk, waqaft minn hemmhekk. Imħabba u imħabba. Għamilt, għamilt ħames snin l-MFA u kien wasal iż-żmien li jkolli ftit żmien għalija. Jien il-futbol buz minn ħames snin, daqshekk ili fil-futbol. Minn ħames snin bdejt nilgħab u bdejjem nilgħab u futbol, futbol, meta waqaft minn plejer qed tista' daqshekk u bdejt nikkowċja u mill-coaching spiċċajt direttur. Ġifieri għamilt it-toroq kollha tal-futbol. U kien hemm żmien li issa għalmenu issa Għandih daqsxejn ħin għalija. U nagħmel affarijiet meta nixtieq jien. Ma ħadd immissih aktar. Xorta għadni nagħmel ftit, Buz. Xorta għadni nagħmel ftit. Xorta għadni nagħmel ftit għax il-futbol. Immissjajtu jien kont naħlef id Immissjah żgur għax hawn anki l-futbol femminil, ġifieri daw mort narhom il-logħbiet kollha mort nara li lagħbu issa għandhom kif. Għax anki is-16s ġabu minn tliet logħbiet rebħu tnejn. Is-seventies minn tliet logħbiet rebħu tnejn. Dawn huma affarijiet tajbin, sbieħ u nieħu pjaċir. Għaliex morna aħjar? Ħa ngħidlek, aħna ħdimna għax ix-xogħol vera Manwel issa qiegħda. DNA Malti. Ħa ngħidlek, ħa ngħidlek. Aħna l-futbol femminili meta bdejna fil-bidu, inti tiftakar għax tiftakru żgur. Niftakru mill-bidu jien semmini kien. Jien lajt burraxka u għaj tajjir qed neħli ż-żmien tiegħi għal fejn mortem meta aħna labna l-ewwel logħob l-ewwel nett dak iż-żmien li bdejt jien fil-bidu Ma lagħabna mar-Rumanija. La kont naf min huma r-Rumanija, la kont naf x'kellhom, la kelli match channelist, kont jien waħdi kowċ biss, kowċ biss waħdi ma' tim nazzjonali. Hekk bdejt jien. U barra minn Malta morna u qlajna tlieta. Għedt mela, bdejt nikkalkula l-affarijiet. Ġejna Malta u għamilt l-ewwel żbalji tiegħi ta' fil-coaching. Lagħabt ta' għali fil-ground nazzjonali kontra l-Irlanda, u dawn tawna disa' b'użu t-tidwira tal-Beati jew Anġli. U minn hemmhekk burraxka ta' nies kulħadd jgħajjarni għal x'qiegħed hemm u eġu l-players u daw ħela ta' ħin qed noqogħdu neħlu l-flus, hekk kien id-diskors dak iż-żmien. Illum nieħu pjaċir li daw kollha qtilhom u għalfejn? Għax jiena għedt mela issa irrid nara x'sa nagħmel. Issa jew ħa naqbad u naqbeż il-vapur u nitla' u nżarma. Jew nara x'sa nagħmel. Għedt mela le, irridu nibdew biż-żgħar. Għedt irrid nibda nibda biż-żgħar. Bdejt niġbor il-bniet, nagħmillhom festivals, nagħmlu mbagħad bdew iżidu l-klabbi bdew iżidu huma jagħmlu ż-żgħar tagħhom, nagħmel norganizzalhom festivals u dal-affarijiet. Minn hemmhekk bqajna dejjem għaddejjin. U mbagħad bdejna, għamilna l-akkademji tagħna u dal-affarijiet. U dik kienet waħda mill-affarijiet, niftakar, meta ġie Davis Mangia, Lili kien saqsijieli, Qalli m'intom għalfejn l-irġiel mhux qed nagħmlu suċċess qalli u intom għamiltu ta' u spjegajtlu. Għedtlu importanti li l-ewwel nett nibdu neħdu ħsieb dat-tfal minn etajiet żgħar. U rridu wkoll li tgħidli forsi kultant fl-etajiet iż-żgħar imma trid tara x'talent għandek u dak it-talent tibża' għalih u tkabbru. Fhimt? Hekk għandek tfal ta' ċertu talent, trid tibża' għalihom. Feta jgħid żgħar, mhux meta jkunu kibru mbagħad, għax imbagħad too late, meta tkun kibru. U b'hekk għamilna li għamilna. Biss, fin-nisa hemm ħaġa differenti ħafna iktar mill-irġiel. U dik innutajtha mill-bidu li bdejt. Id-determinazzjoni ta' mara li tasal hija kompletament differenti minna l-irġiel. Għid lill-mara hi. Id-determinazzjoni, ħa ngħidlek, id-determinazzjoni boost tal-mara li trid tasal minn hawn għal hawn, Dik hija d-differenza kollha. Dik mara Malti iktar minn barranija naħseb. Bħalissa għandna 15 il-plejer tilgħab barra. 15 il-plejer tilgħab barra. Hemm 25, eh? eh? Ħafna minnhom għandna tifla għadha żgħira, Nina, dak kif ġiet issamlet wirja prezzabbli ma' under 70, da ma' sam, ma' sam dwar. Ha, qed ngħidlek inkredibbli, ġifieri, ma daw tal titla' bil-ġenituri jgħinuha wkoll jappoġġawha. Ġifieri. Għax daw ma tantx jitħallsu ta. Daw iridu. Karawet, bows. Iridu jħallsu fejn joqgħodu.
Karawet, bows. U daqqa teħejli muġejja. Ha ngħidlek, Nicole xi berras, ħa nsemmi, ħa nsemmi nibda minn Rachel, għax Rachel l-ewwel waħda li telgħet. Rachel Kuxkieri kienet l-ewwel waħda li telgħet. Rachel Kuxkieri. Jgħidulna dal-waqt. Rachel Kuxkieri, Rachel Kuxkieri, Di telgħet mingħajr ma taf il-ħxejla kien hemm xejn dak iż-żmien marret tilgħab Ċipru. Di rebħet erba' nkampjonati f'kampjonati differenti ta' barra minn Malta ta' l-ebda plejer Malti sakemm l-ebda plejer Malti sakemm idum ħaj. Ħadd ma jsemmija.
U mhu ħa jagħmilha qatt.
Erba' kampjonati rebħet l-Olanda, l-Belġju, l-Ċipru u l-Italja.
Erba' kampjonati rebħet. Nicole Sciberras ommha s-sagrifiċċji li għamlet biex kanta żgħira. Dik telgħet mal-Juventus. Fejn mhux ċajta ta' tmur ma' klabb bħal dak ta'. U mbagħad baqgħet hemmhekk, marret klabb ieħor niżlet livell biex tkun tista' tilgħab iktar għax ovvja Juventus kienet iebsa għaliha, imma għamlitha ħadet l-opportunità. Imma mhux jinżlu lura Boos, jibqgħu hemm. Bħal Haley, bħal ħafna plejers ta' Rangers. Imorru wara tliet xhur bagħtuhom lura. Dik hi, dik hi.
Prosi Pier, nisbħalek irridu fil-futbol Malti, bis-serja ta' qed ngħidlek, coaches bħalek, hemm oħrajn bħalek, ejja ħanibdu l-coaching staff. Tajjeb, inqas ta' noqgħod ngħid nibdlu l-President u l-oħrajn ta' madwarhom, dak jarah min għandu jarah. Però hemm bżonn li għall-inqas jibdlu l-mentalità u nindunaw li hemm ġibna nies biex jitnejjku bina, eħe, dik il-kelma eżatt. U jwaqqgħuna r-ridikolu, basta nirranġaw xagħarna waqt il-logħba hekk. Jifhimni min irid. Ma nistax tirranġa. Jien ukoll, trid, trid qed inxemm. Għandek naqra. Għandi naqra la ġemm. Pier żgur li le, ġieli. Frankajnija di Pier. Nirringrazzjakom, nispera ħadtu gost, kien jaħraq ftit, però kien jixraqlu din dal-podcast kien jixraq li jsir. Tajjeb, nirringrazzja Landfin ħafna u prosit tal-programmi li tagħmel u lilek tal-ġid kollu li għamilt u jalla tibqa' hemmhekk tgħin il-futbol Malti minn naħa jew minn oħra.
Grazzi Bux. Niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.